Awle tunah hei khan lo unbox leh ang uluk tawkin ti ngai tawh ni chin kha ka hman hawh fe fua lutuk a hei Hian a lo thler sa a ni hei pawh hi. Eng nge chhan ka hre lo. Hei hi eBay tang tho. Hei hi parcel combo ka ti mai. Tun thleng in ka check thei lo ma se a lo thleng tun thleng in ka la check chuang lo. Chuan heta pawh hian in Hong Kong ah daih la awm hei hi a tun dinhmun a a inziah dan ah chuan mahse a lo thleng hlauh mai customer a buai ka zau tak e pawh hi mahse hei a lo thleng a ni hei thuah khat thuah hnih thuah thu mai inbel chhah nasal tuk a inbel kual nasal tuk hetlam hi-- Tia ni bawk a, chuan hei a lo thler sa hei ka tih thler a ni lo. Kan hawng ang, a chhung em em. Thil tak tak lo te hi lo awm ang tih ka zau zau mai. Hei hi nia, a lo thler sa a. Hei hi. thlalak tak tak hmain a lem kan lo la ve a ka chahna hi ebay a nia hemi night vision hi ni umm a lang thei em aw hei hi nia umm wait zan inah chuan kan hawng ringawt anga test chu nakin ah ni dangah zan lamah kan la test ang huan ah engmah hi sil pawh hi awm pawn ka hre hre lo va hmuh theih ang uhuh uhuh wow he thil hi online a kena tha ka ti daih em em chu.

Ka hre lo. Eleven leh twenty kha a ni tihna a munel leh ding hian ka hre chiah lo hei mahse Bruno vuah theih tura ka rin ania a vuah theih lo mai thei ka hre lo hei a a dik leh tlat lo ka en ka hmuh dan hi mahse ngaw rawh aw. Enchin zel ang hei hi ni phawt a, chuan hei hi hei hetah hian battery nia, eh battery kha ka chah tel si lo a, an lo chhawm tir a ni hi, hmati an lo chhawm tir, ka chah tel daih nen chah tel khan a to a, bakah custom ah hriat tur pakhat chu custom ah hianin. hemi battery tel chi tiang tih vel te khan phal lo ang tih vang khan ka chah lo kha mahse lo tel a ni hi hlauh mai ina a neih thlak battery heta in a lut a chuan hetah hian hei in hmu angin heta in infra red te lah hian a pe chhuak a kha a night vision hei hian a lo dawng sawk ang hei hi display ang tawp in awm nakin ah kan ti lawk ang hei chu tian dah lawk ila chuan hei hi Wow. Hei eng e. E ngoi te. Ngoi te, ngoi te, ngoi te. Ka thil chak. Ka thil chai nilo thleng bun daih mai a hei hi hetia her lu tun ania mase chu pawh ni se anga rawlh lak umm. Hei. Hei kan chah kha ania hei. E aw hei hi extension a dik leh si stand alone a ni tho a ni maw a stand alone a ni hi hmm. eh tia vuah tur kha nia battery awm thang em aw um chuan hei hi irs hei ka hrelo i youtube a dah vak hi chi ngem chu ka hre chiah lo a mahse eh memory card te chhawm hei ka lei tel rel rel innem hetiang te hi a tih tawh vangin aw tha leh zel ve aw memory card hi thirty two GB heng chu lian loh hei. Tunah hianin YouTube-ah hian i nul a, Mizo chu sawi lo. India pawh hianin review a awm ngai lo a, phal lo mawni aw tih hial a ni. Ka fim khur let ling riau mai. A lo awm palh te ni chuan in min lo hrilh vat dawn nia ka la hmu lo. Chuan amount hi ka hriat sual loh chuan in twenty mm a niang. Hei a lai hnu em hi hi maw? a rail a inghahna tura kha chuan hei hi a battery hi a dan ka ring sia hei helai hianin umm instruction manual chu awm tho a kan enchhinah ang hei on a long press leh tih vel te kha online a ka en kha chuan a awm a. number one power on off ahh long press ah khan power on off chu a ni mai a short press up down record aw a hriat mai hei hi nia. Chuan hei USB port hei charger khan ni mai a hriat reng a, mahse battery hi hei hi a dang palh takin battery hman lai a awm maw. Chuan lo en chhin ang, a tha em tha lo em tih te kha en ngai tlat. Chhiat phei chuan in engtiang kan thawn let ang.

Ni phum pangai chuanin battery chu ti zawng ni awm tak a nia. Battery hi install battery unscrew the battery positive electrolyte facing inward. Hei chu ni ngei a. a nawrna tawk lo ania. Aw tikhanin hei instruction tlem te han sial chu na hriat leh ta mai um hei hi amah hrim hrim hi a zoom a hi tuna ka order hi a san vang hianin helai hnai chu hmu tha thei lo riau mai mahse tuna kan hmuh dan hi a dik thaw khat a hei a kan en leh chin ang lang thei maw tunah hian night vision uh a ni lo a night vision ah kan thlak ang umm. Tian night vision ania han en chin dawn ta ila tikhan a chiang em a night vision updating a ti zel a tawp zel ni hi lock pin a

khati zawng khan ni phawt mai teh se hei hi ka brand a hi umm megawr megawr rei a nih ka hre lo a keng pawh chu ni se chuan a a scope chhin a nia thing a indah fel leh phawt ang a nakinah huanah. kan chhun zawm dawn nia ih silai kan vuah chhin anga chuan zanah enge range te enge a hmuh theih chin kha a then chu hemi hian a chhungah hianin kan sawi leh lawk nge memory card a nei a recoder a nei bawk a chuvang chuanin hetia he hetia tih kual vel kha ngai dawn tawh lo hei hetia tih kual vel kha a chhungah kan record anga chumi hmang chuan kan inang a chuan chumi rual rual chuan a hma kan lo-- Video hmasa kan lo hmuh tawn khan laser bore sighter kha kan vuang a hemi nen khanin eng nge cross hair kha kan en bilang a a ka dik em kan en ang ka silai ka dik em tih zawk a nih chu awm zia chuan in heng ho chu hei chu nge a dik ang a dik tur ang ngai ang umm mangtha phawt le ni ta sarih a.